Aa, omwanchwa, otengerete mwanyagetinge ase ching'aki echi iga, naende nigo nkoira ribaga eri iga ri'abene gokoretera omorogori oyo iga tokonyara koba togosanga, na ase ching'aki tokonyara koba togosemania rituko ase erinde, chingaki ase chingaki, naboigo ebiro ase ebiro, muna omogusii, naboigo muna mwanyagetinge, muna eamate. Bono rituko ria reero nigo nerure nase ogochia gosanga enkwana eye iga ase enchera ya bene nomorwanereria orenge aroro bw'ekerogo ki'obojumbe bw'ensemo y'ebunge ya Nyaribari Chache omanyekanete buna James Kenani. Naboigo ase omorokori oyo iga togosanywa koba tokoigereria amang'ana ao ao. Karibu karibu sana. Asante asante karibu sana. Karibu karibu karibu. Amarieta nenche Gilbert Kobina nigo togosoa ase omorwi oria iga ase enchera y'abene. Bono omogambi abange mbaro ande ake bakororire nde batarakorora ase omorwi oria onge buna oyo iga enare kogania oyo akoba kobateberia ng'a James Kenani oyo ning'o naende ase egesiasa kiao ng'aki ng'aki gwanyara koba gokora siasa ase ensemo ya Nyaribari Church. Mbuya mono Kobi, nabakwanire bwairire. Erieta James Kenani buna aborisie kora korwa aria bachache siasa bono achagete ekero bono asoete ekiama gia Ford People ekero giacha gikabunwa nkagenda kotini nkachia gokirwanerera igo kegasinya bono ko giasinya rende nkacha nkarigia ekiama kende kia omogusii kia PDP nao nagoreti chikura korwa na buna ntaisaneka buna chikura echi chiagetwe egento gekorekana ang'e Kenya engima nabo twabegete ekina ime tore batato omosike Janda na omosike Bichage amo na inche nabo tore ekia ekina togoteba ng'a obochori mbwabete boronge ekero bono amang'ana aye egotinia are. Egotinia are nagenderete korigererigwa. Nagenderete korigererigwa tari esita ngokwana bare igoro ya epetition eria toboreti ng'a totagete kobara chikura tobe gose na omobaro oye nomuya totarachaka kogamba ekiina. Ndiri omojaja ogo tobare ribaga basi buna buna tokogenderera bosio gochakera tari ekumi, ikomi na tatu na gochia bosio.
Ah, omogambi ase ching'aki chia abwango iga, nonye kwa participate gose gwache kwarenge oyomo bw'abari baare kore gichikura ase chikura echi eria anyare koba achikoera gose echi chianyare koba chikorekana gotwara obotutukanu obonge mono ase ebia presidential eyio ekorokigwa bakaba gocha nse agaiga buna nonye chipetition echio abenyare koba chikobekwa ase nyomba chi'okogokwana chi'ebiina nch nekiorokererio ng'a ande akobochoria iga mbwabwate obotutukanu. Bono, Supreme Court injanetete ekiina gi'okorigereria ekiombe ekiya gia IEBC ng'a ngiakorete bochori mono bw'o President ase enchera yarenge endonge, na bono twanyara koba bakanyara koba bakorua richiiko ng'a banyare koba bagokora chikorwa ase egeka kia amatuko atano, emerongo etano na rimo, yaani sixty days. Bono yaikeranire amatuko ayio ategeire bono amatuko ang'e atano onye tari atano na rimo, agochia onye koba kwene ekegwa gwakogwa echikura. Korende bono ebiombe ebi gabikong'usana Jubilii na Nasa. Ekiombe kia Nasa nigo gigoteba buna emerobero neria etakiri gokorwa y'obwoonchoreria ase ekiombe keria gia IBC etaranyara koba gegokorwa ng'a goika eikerane tomenye gokonyara koba togokora chikura. Korende ase omosondo o Jubilii nigo bagoteba buna chikure echio goika chikorwa koreng'ana ne richiiko. Egento eke iga aye nomorai na nomomanyi ore ogesiasa, inki ogotebia omotegereri ore omoaki ekura omogusii otegererete komanyegete inga ase engaki ye chiiko y'okomosaana na okoiga? Omanyete ase abwo babere bakorwana, abasongo bagoteba ng'a ekero chieri chikorwana ibere, nobonyansi Gokoumia. go- gokoumia, nabo ogosareka. Ewa. Naende bono ayio naro ndoche nchiagenderete Kenya, ekero oyomo ndoche iga abwatererete ng'a nere ore buya, tataeti gotegerera oyomwabo, Ewa. inkumia ng'a engaki eye, Ewa. ekiagera baria bakwa ore korwa Nasa, mbabwate chipointi chiabo, pi abana. Na abakoboria korwa Jubilii mbabwate chipointi chiabo, na abare mbaroche ng'a mbuya bare. Inche buna ngoteba iga, bono nariegwenerete engaki omoraai agwenerete kooroka Kenya, eoroki ng'a ere nomoraai, gotenena ng'a mbatagete gokwana amo, gose mbatagete goikaransa basemanie, Eki negento keragere ense yaito esoe amang'ana a bwekaina aria abete mwaka erefu ibere na saba na nane, naende gochia goetania, ekiagera riberera riachire igoro sana sana sana sana. Bono nari ingaki togwenerete korora ng'a omoraai ning'o bwanchete ense eye yaito ya Kenya, kobua ekero omonto akorwanerera ng'a nere ore buya. Nonya Bibilia iga igototeebia iga, ing'a Come and let us reason together, ng'a nchwo tosemani, totebererani. Bono aba bakwanga gotebererania, bebekire, babegete, bebegete igoro kobua Kenya. Otagete abarorai baito bekeyie baromanye ng'a ense eye egochaka korwana, bonsi pi goika bachandeke. Tibabeke ense eye number one. batebe ng'a Kenya nenene kobabua ribago riogotenena korwa ng'umbu ere nabateba ng'a inche tindi gocha goikara ase ogokwana igo egwenerete ase amani igo tindi ochie ng'a bono buna bono torochie omosubati oria naga nakwana ayaye ochie no akare ng'umbu oyo onde nere otebire ng'a orwarire kogenda are no bono bosio ekabira chiaito gocha gotwara ekero Kenya yaito yatenenekanete ekabira eyio. Ee, nabo orabetereri ase chinguru chie, eh, chia, chi'amasasi na kera egento. Lakini abanto, o- nonya noyo oyo onde Nasa, mbanyore chi- chikora chimilioni isano emo. Ewa. Abwo nabanto abange babwenerete gotegererwa. Ee bono. Igo na grand standing Yeah. ase egesomo Ewa. na- na- nakobwo tochandete iga abanto babe ekeyie Ewa. onyenyekeru obo nabwo oborari

Ribaga erio ntwani goikaransa tosemani rende ng'a inki inki togoikerania. Aba ti, inche tindi gwancha ng'a amachiko ache inche goekerwa ngwake omopira, ngwakande omopira sana, eh, ngoeta kare gwakoora, eh, gwakoora twamanya korwa ogotaete ng'a amachiko amayia achia, naende iga agoikaranswa agambua, buna bono ninche epresident ya Tennis Kenya, Yeah, yeah. and International Tennis Federation ekero ete- etagete gochenchia richiko, Yeah. iga egosokia richiko eria mapema, abanto barigamba, barigamba, kae ekero rigocha gosoa ime rigokora egasi, kera omonto ori- orimanyire, Orimanyire. oranchereria. Mm. Iga abanto baminto bagatiga baikara inse, bagambe.
Egento nkonyare koba gingote y'omwami ase engaki echi iga, nkonyarekaniire ng'a baria banansa nigo baroche ng'a intwe tiga tosugume kabisa buna tosugumete gochia iga. Na Jubilee oise korigereria korwa chinkwana chiabo chia kogocha gocha gocha nigo okonyara koba ogokwena eke nabo igo korigereria buna chingaki bakonyara koba bagotuma eka chiabo chi'ogokora ecampaign nabo okonyara koba bakorigereria chinsemo ao chi'ogokora oborai bwabo. Nigo bagosoanana. Aa, naboigo oboene boria onyara koba bogotebeka nang'akango bono okokwana okwo nkoroo, korende bono kire, kire ensemo iga etenenete bokong'u kong'usa engorio ase okoboko kwaye. Bono, aa, ekero bachakire chingaki echi iga chi'ogokwana, riswa ria abanto bakweboria isiko iga aria nendiria ng'a aa bonsi nabarai baye omo korwa Jubilii, oyonde korwa Nasa. Aa, ing'aki ekerengererio eke iga ekie chinkwana ndigiachagete gocha, ndigi, nki getari konyara koba gegochera korwa abwo ritang'ani? Anga nabo giachete bwango buna bono na kera obongo, nabo kera obongo bwane inche ngaki eyonsi ng'a batagwancha bakwane, batagwancha baikaranse, iroka chikanisa chiaito chise buna bagenda mbagenda aria State House nabarora oo. Eh. Bachiche babarange ring'ancho toikaranse twensi pi chikanisa echi iga, togayane aba Yeah. baminto Yeah. bakorwana. Nkorengeri ekanisa Naende toise kobeka amarusa ase Nyasaye tomosabe kere yaito teiyo omorero, twekeyie. Obwo nabwo oboraai. Nabwo okorokwa servant leadership. Tari goika goika omonto egekoba ng'a nimbwate abanto bang'ana iga, bare rende oria abwate. Eh? Ekiagera na- na- na- naete, inche nkorora ng'a nonya na agasese goka akamo, Okamenya ogokia mpaka nyomba mwao naye agagoonchoka Eh, eh, agakoira. nonya nekwana keria gwagaikire Yes. kasi nyuma ase gagochia, agagoonchoka garakorwa. Eh, bono, gaki, Mm. tiga inche ndoche ng'a abanto barakonye ense eye na abakristo Mm. na abaisilamu bwose mbaro Mm. tobeke amaruse toteebe nyasae abanto abaito abanene iroka ebiama ebi bibere Mm. jubilee Na na Nasa. nasa Mm. bache amo Mm. bancherane naki obochori obo bochi kogenderera Egento naende keragwe ekero goteeba ogocha amo oko iga, abange abwo bagichia koira gose abange b'abamanyi ba gesiasa nigo bagoki bagoki interpret buna egento gioche konyara koba gekoira ng'a ekero twakwanire togoteeba bono tobagane omogati oyo gose ebiasara bia nusu mokate naende biachakire abwo. Inche tindaigwa onde korwa Jubilee ogoteeba obe korwa Nasa ng'a mbatagete nusu mokate. Inche nkobategerera Nabo nkoratebia abanto ng'a bagotangaswa, inwe nabo nakoigwa onde ogoteba ng'a nusu mokate. Ase bakare gokwanirwa, gose bakwana, aba bacha banyora ng'a omogate oyio nusu batagete, inche timanyeti. Rakini rende ekero baikaransire, onye nusu mokate oyio mbakwang'aneire onye ntagete koba, eh, naende batarasaba, batebie abakenya ntogete nusu mokate. Bono ng'ai bakorosia bono omogano oyo nusu mokate?

Inkoro ng'ai onduti ng'a nentamero gete iga bwate rirooro agoteba ekeene ng'a mbatere gokwana nabarabwo? Tiga bache bakwane nabarabwo, onye nusu mokate oyio orarwe bakane ng'a tori constitutional, igo ntori kobaa nusu mokate, tiga tokore emiaka eye, eh, toake chikura aba- abananchi bachore ase omorembe, ase egetii kere eng'aini ke, kere level, level playing field, kera omonto agakekura boronge boronge onde atari konyanyaswa, onde nigo tomanye ng'a naki Abakenya baito batagete. Ekio nekio egento ekenene. Ah, ase koirera naende eh, ebi- eh, emaandamano aya iga ase konyara koba okonyarigereria, amagima y'abanto asirire, amaaria y'abanto anyare koba gagosareka,

Ee, ise konyorekana bagendererete gotera ogotera oko iga, omwanainchi oria ogoaka ekura, e-effect, na ereri gochia egochi koba asare, ekero bagoteba null forms, null elections, omanye konyora chinsemo chiane chirochio nchiroo chigochi goaka chikura echi iga ase enchera enka buna eye iga, naise kobeka omosingi buna amaandamano aya iga nonya arenge gokonyara koba gokorwa aireire ebinto ebi bikonyara koba bigosareka. Maete Efuresi oyo ng'a no reforms no elections, na abarabwo igo batagete iga amachiko achenchigwe gati-gati y'omo- Yo- y'omopira y'omopira otarara. ogendererete. Omopira ogendererete. Eh, Mm. omopira ogendererete na abarabwo igo mbatagete baonchwe Mm. ing'a eh, bachenchie amachiko. Ewa.

Kogenderera gokora amaandamano, eyio ne constitutional right, constitution eruete ribaga ng'a ekero egento getakogogeti, nabo okogenda ogotangase naende okane, naende oegwe oborendi obuya. Bono ase ki gocha giasinyera,
na aba bagocha bachaka gosaria amaria abande, ekiagera obwa igo obwate obosibore. Goika ase engaki ogotachia oyonde okogoro. Ekero gwatachire oyonde okogoro, gose kwa infringed on his freedom, igo bono obosibwa oboria bwao bwaerire. Teri ng'a goika ekero okoenda amaandamano goika orute amagena. Teri ng'a goika ogende Bwate chigari chi'abanto, morwa, morwane chisegi, moruke Momoime abe- ebinto bie risu, mwake Yes. mobune ekwembe. Ekio omanyete gekogera, nonya nabo batagete gocha koreta investment ase Kenya yaito, Ewan. egakwa bwagocha. Aye oroche gaki ikobi. Mm. 13 billion chiabekirwe isi- eh, isiko chitarengeo, chigochi gotwa gaki chikoireria kabere. Ewan. Na kera rituko buna bagenderete gokora amaandamano, hasara negendererete gotoka Kenya ng'a nkoba tore almost a failed state kobwatekana na amang'ana agenderete ense eye yaito ye chisegi. Intwe nabanto abang'aini twasomire, twabeire free, ntwarwaneti korwa ase abakoroni tukabugwa. Inki bono tokobora intwe abanto aba? Ekero nonya abakoloni baria mbaachete bagancha bakaenda Lancaster House bagakwana, abaito barabwo inki botagwanchera tokwane ribaga tokorwana? Ah, twarwanetie abakoloni bakagenda. Ewa. Naende bono bakaloni intwe bwati aba, intwe nabanto abamo. Ewa. Iga toikaranse totebani, ochumi yaito nabegendete gosareka, Sareka. naende ngocha bare goika ase gete Bono togocha koba ng'a twarokirwe a pariah state, totari kobwati machiiko, totari kobwati restrictions, eeo, tomenyete buna ching'iti chia orosana, abanto nonya tourism egosira, naende omanyete tourism ere egosupport economy ya Kenya, eke na egento timaeti ekio kare abarayi baito batari korora egento buna eke iga kere waasi, ekero naende nabo obwate efigures echio. Nigo bakorora ng'a kera kera rituko Ng'a twa kera lose rituko. 900 million Eyo. twa lose ye billion eyemo kera rituko ebi ekero amang'ana aya agendererete Mhm. bono okweanchwa okwo beanchete boka Mhm. a yaye Mhm. gochia onye engiya yabo twari korigia abarai bande abageni bachiche Mhm. tobakere chikura Mhm. batogambere Ba- kobua ba- batokwane korwa omosiko oyo.
bakona gweka omonto egekuri Ah, ah, t- naboigo bono ah, toche ase ensemo y'orogongo ah, rwa Kisii buna ecounty, ekero okororire Kisii buna ecounty teranyara koba gekoba eyemo ya chiga chionyare koba chikorwa amaandamano aya mono to an extent oratebe naigwa korende amaandamano aya korwa either way nko affect are ase ching'ong'o chinde chionsi. Ekero okoriria siasa y'ensemo y'orogongo rwa Kisii naboigo ekero okoriria obotomeki bw'abasae ase amaandamano

Bono Mpaka intwe- independent.
Eh, mpaka independent intoro Eyo. omanyete ecounty yaera Eh. iga abamura bagochi gocha Eh. igo twabwate ebiama ikomi na bitato Ehe. bibwate abakansela Aba- aba MCA.
komi na batato abaya Ewa. bono okumia ingika omogusi agokwana nere buna eriogi erimo buna abana enkoro abagokwana Eh, eh. Nere asikwe, nere toikaranse amo toterwe, nimanyete bono ekero omonto akoireka nere omonene, nere omanyete, eh, tagotegerera onde omonto ogokobori ng'a okoirane ng'a tari aye okondageria, naye ntari mang'ana andagere mware gokwana. Tari ndagera mware gokwana, Yes, eh. so
ti- bono tori korora ase omogusia amo. Ehe. Engaki nere twachete amo, Eh, amo, okanyacha eh, yatorete, forward people. tokaba ikomi igoro ya ikomi. Naende mpaka bae Yes.
misigo goika goika. Yes, tukaba buya sana, Eh. tukabuenera. Mhm. Naki ntimaeti ase aya ndaberetwe korwa ensemo, baatogabanire, baatogabanire, onto abeire ebitari, twabeire chi- amase, Kera omonto nere bagwe- kera omonto nere bagocha ote- Yes. otenga rioka gachia, kera omonto Yes. nere bagocha otenga. Ee bono, Yeah. na bono goetera mono, inche nkorora ng'a toroche abana ba- ba- baita iga, Mm. bachicha,

Siasa mbaya, maisha mbaya, bono ekero togoaka siasa embe ekabere eye tota totabwati ase toteneine, ntari kororeka nabanto besigete, igo tobanga abanto bakorera esiasa yabo ebiasara, Ebiasara. na abana ba- ba- baito gake batagwancha naro batenene boronge na abagaka mbang'ina, ekiagera bono abande mbare buna naigwete nyari bachache bare baagete chikura ng'a basereirwe obosie. Yebono. Bono o- o- obosie boria basereretwe mboereti.
Taibo ya ribare chache, I want to pick an example, eria ya ribare chache is a pilot project ye example buna eke, ase ng'a onya ribare chache yachire ase ekorende ase platform buna econstituency, onye

Arenge gocha gokora enki aratokonye, Mm. buna inche nabatebire, Mm. nogokoa chinguru Eh. bwekorera, Eh. gose gose ntabaeresete buya onye ng'a ninki. Ekiagera ekero nakoa chinguru bwe- bwekorera, Igo kwangu. i- igo bono ng'a nagokonyire obogima bwao bwonsi. Eh, nabo- Tari nagosera rero ebaketi ya siringi tisaini, Mm. mambire ende. Mm. Eh, Ekero nagokoeire twaikare ase enanga ya motwe ase emaniri na twakoeire chinguru kwamanyire buna okochi kw'erobe riaye bweka, ninta bo igo kere egento kia maana ase obogima bwao bwonsi. Netaba ng'a naye ko nakonye omwana oo orwechio otabwati a political seat gokoirana nyomba iga gocha gokora ebinto biagotaka ng'a oyi nechi korwa korwa abanto bagokorwani korwa abande bagokorwani korwa. Lakini ekero ore omoraai, abanto banchire nonya koba ore oboraai, ebinto nebinge okobakorera, ebinto nebinge birache. Aa risoeka tonyora koba aa togokora aa ekero okorigereria mono aa chingaki echi iga ase rwango oyo iga rwa gusii kwarigereirie agosikororia chinsemo chia Jubilee na Nasa abakonyara koba bakong'usana na bono aa obosemi bwao mborobio gochia ase omwaka ekoro naboigo omonto omenyete ase ekaunti ya Kisii ase omosingi bw'okogesiasa naboigo Omonto obwate amaro yogochia gokonya abanto ba Kisii amo ne County naboigo o narrow down to Nyaribari tata. Eeh bono iga tingobotebi ng'a nintebie abanto baito ng'a aka gochia aa gose aya aka gochia aa. Eeh bono. Tiga babeke amarunse, basabe Nyasae, Nyasae aborokie omorai, ase bagoaka gochia. Ko, nkonache, nkonache, eh, ah, ah, abarai bande banyare koba bagoblame ekanisa ase ogokira, naboigo gochaka korandia omorembe, batagete korandia omorembe mapema, kende getarabachikorwa chitara, chikora chiakiru. Bono naende bagenderete koranga korandia omorembe instead yogocha in a on board bache konyara koba bakorigereria ng'a chingwanto chiasangirwe mapema tari gento gwacha koreta chingaki echio. Mbora naki natebera ng'a chikanisa, nakwana kare nateba ng'a chikanisa chiche amo bagambe bakoroke edilu na baria bande babeke ase ndiru tomanye buna togwagachi kore gochi bosio ekiagera bono okong'usana nankoro bono Togokomanya bono egento kere ase obongo bw'abanto ime ng'a nki batagete. Na abaraya iga gusii, buna totari amo, buna totari gocha amo, ndiri totebe ng'a gusii iga tokong'usa gochia. Inche inse goteba ng'a nonye nkong'usa gochia, abande bagoteba ng'a oyio, mbuya ekogenda.
Ee naende, iga ayetwe egento, abo onde tarakore.
So, naki ekero nta take this forum, goteba ng'a aka gochia, lakini mbaroche, Nabo abwenerete korigereria goka barigererie history y'omogusii buna amenyete, barigererie baria baturaeire gochia bosio gochia I mean korwa magega agwo inaki ba performeti onde naro oturuterete gento gocha aa tokona goteberera tobwate ng'a intwe tobwate gose bono na amang'ana oka ekiagera omanyete amang'ana oka onde agotebi korwa bono ebi tari siasa bono igo okorigia chinguru chia siasa Ase okoreta obonyanka ase inwe bosii, ekiagera abande mbare bakorigia engaki twarigetie, mbatobwatire.
Yes, mbare kwerania koboko bagoteba ng'a ee, ase aya naintwe akorire ere. Igo na, mbarabwo boka bararigererie, ing'a Ase obogambi obwo nabwo abeire egese egeseba egese bachakoba conscious ase amang'ana a siasa. Mbaroria bakorire egasi ekororekana iga agusii inche eki eki eki nakio narenge gokwana. Naende onye baroche ekero bagoka esabu oyo toramobeka ngochia are gotokorera emeremo eyio bakorang'a nabo beka.
Ase ogosii konyara koba kogokorera bono. aye koreng'ana naye buna ribera eri riroo oo stiri omwete omonto ri orisiko aria omwaki ekura otegererete mwene getinge abange bagotera mwene getinge nigo ba bakorora nkero bakorora omorai kango ng'a nkonyarekania ere twanya koba tokoena na obosemi buna obo iga aah ekero okorigereria efamiri omogusii gwateire ng'obomo na egento ki'engencho ase Yes! omogusii Yes! ase egesiasa Nchera ki toranyare koba tokoreta obomubo iga ekero twarenge amo ritang'ani, twachire twasibererekane, twabeire amo ase? Bono nchera ki buna abarai gose mbosemi ki orarue igoro y'ogochia koreta obomubo iga tonyare koba togotwara amaroro gochia Eri nere rigori rigiya sana, Nigo.
ekiagera obomaete tobarange abange kobua abakamba, for example, Nabange tore. lakini iga ase na ase mbore konyene tobwate oyo ondaroke Kalonzo, tindi komorora motuka aye. Eh ochire inse otimokire sana. Eh lakini tarenge tarenge principle. Eh. Na abanto baye bare abake. Kotobua intwe. Kotobua. Ing'a intwe buna tore abange iga ase enchwe totari gokwana eriogi erimo. Tari koegwa kende ase Top ase ebia ebiamabera ebinene. Bono eh gaki buna giaiti giaikire goeta. Naki ekero naromerereti for people. Ing'a. Kebe ekiama ki'omogusii igoro. Nonya rende ekero kiasira pi, ngacha ngasoa PDP. Na keroki ne ekiama ki'omogusii. Igo ti, igo ebirengererio biane igo ntagete abanto baito bache amo. Naende rende ntwa, twararia omosaankano sports club, rito ogoteba ng'a Mweshimiwa Magara abe omogaka o Gusii. Ng'a igo ndoche ng'a toise gotumia ekiama ki'omogusii koreta abanto amo, ekiagera nonya na abande ebiama biabo batumiete gocha amo. Batumiete akaburi kabo Ee, gosuka gochia amo. ee, Mhm. bono nabo esaiga eyio nigo barenge. Mm. Toise gotwara esaiga eyio tayemo tosikane igo, kera oyomo takoba omogambi, kera oyomo takoba omorai. Yeah. Lakini twanche oria orarora ng'a engaki eyio neyao, karatorane aye gochia nabo ogotokera togosikwa. Ehe. Ah, bono Ekero ching'aki echi iga chi'eriberera nagania Ee, buna estudio yao yabere riberera. Sawa. oye abakenya nabo igo abanto ba Gusii emesegi omwerio ching'aki echi iga ekero ogochi konya koba gokora. Abanto eki ndabatebie ase engaki eya bono, tega amato moigue amang'ana agokwanwa, tega amato. Moibi buna chiredi chigokwania, buna chitiri chikoorokia, amang'ana agenderete Kenya. Egento kengatuganeti Kenya iga nomorembe. Riria barwana mwaka elfu mbili na saba, baria baminto bamenyete isiko, mbachandegete bakaba chi IDP. Naende ase egesie ekebe. Bache korengereria ribu ng'a chiaini tinchiro. Eh, iga gusii nabo batamete gocha, bakanyora ase bakobera, intwe tiga togenderere koraria omorembe, tiga togenderere ko koraria okoba amo, tiga torarie obwanchani. Titwetang'anani moono, ekiagera egento inche ndoche. ase emiaka eye yanyuma naikire iga, abagusingusera togochia, onye ntori gocha amo, naende ntotebe eki totagete. Tiga too gose ne ekeumbe eke giaito twagaa twachorete kia abagaka. bagusie. Bono tiga tiga bache baikaranse, aba nememba ande, ninche inanachete etigiti gochia aroro. Lakini twana korangeria buna onya ndimo. Nero ekeombe ekia aba- aba- abarwaire abange bageitire esano ang'e iga ekire tekiri, eke ekoba active ekero siase ere giacha giasira. Nonya bono ase siase ere, kwaigure ase batebire tokoyorosia, Mbarakwane. mbarakwane. Igo tiga onye onye konyarekana tiga torangerie toikaranse amo tosemani naende totebe ase tokogenda gochia. Totagendeti nabo togocha kosabererekana igo buna eh, chi- ebichuchu bitabwati enyuma ekeba kegocha ki pick one after another Yeah. igo tiga toreme tiga tobere nka tiga tosabe Nyasaye tobeke omorembe bosio. Namang'ana oo amaandamano aro tiga torabeke ensemo, ekiagera ntorache amo twanche rora nase okoenda gochia. Bono tora naroche mwaka gete iga aria omanyete gochia aria Mathare, omenyire oo emiaka ikomi na ebere. Yabo.
Tana gocha agosimia ki gionsi, abwate hardware engima aria. Yabo.
Akamenya gochia police station goteba bansambeire ebiasara biane, bansambeire enyomba yane, gaki nkobe korwa nchikorigia ase.

Nyore nomori oria okonyara kogogochera kera ching'aki na ebiro buna bono iga, aase engencho yogokoa ogosemia buna aye omogusii, naboigo buna omwaki echikurwa omenyete aase chingongo chia Gusii, Nyamira na Kisii, abwo ne county buna nde chinsemo chiri ntokonyara koba togotererwa korwa Mwenyegetinge Television. Rituko ria rero nigo nakamotwarire omorai korwa ase ensemo ya Nyaribari Church, onyare koba gakoboria chikurwa tari entune endani korende Ase chintune chinyinge bono eye iga anyarete koba akobori anya koba gaigweta, nigo amanyekanete buna James Kenani. Naboigo nigo akonyara koba akobori akoborigerwe igoro ase ekiama gia PDP ase omorero oria onyare koba bw'ogweka. Bono twanyare koba togosanga amange. Nokwegena kwane ng'a nabe aye ogosemia asore, nari twakwana bono iga iga iga nabe agosoa ase amatao okonye oyomino andake nase ogocha amo. Buna omogusie, tonyara koba tokonyara togosuka gochia motwe buna ebisaku binde, abagore togosiirana buna abakenye, tonyara koba tokorora Kenya egochia gochiroche eng'ana ase eng'encho ya gesiasa. Eong'a natiga egento twatigara nakerokio na amasabo naboigo okobwaterana, obwanchani na ogosiirana. Tonyara koba tokweneki ng'a Kenya yabeire engiya erio togwenere inche naye naboigo nabagambi buna abaiga tonyara koba togosuka motwe ase ogokiini Kenya yaito. Reka naande chingaki chinde amareta nenche Gilbert Kobi eye mwanyagetinge.